Juventus Club Verona Morbi Birkala Torino xejn Juventus wieħed. Aħna ma nhar il-timi hawnhekk tim ir-riżultat wasal. Eh, erġajna eh, rajna naħseb fl-opinjoni tiegħi prestazzjoni diżappuntanti, eh, però riżultat wasal. Kif tikkummenta ġenerali llum inti? Le, bħala bħala futbol naraħ kien kien bħala logħba kien ukoll bilanċjata ħafna. Qed tifhem? Jiġifieri t-tnejn dija derby, fl-aħħar mill-aħħar jiġifieri t-tnejn ħarġu biex rebħu. Qed tifhem? Bħala futbol Juventus kienu aħjar. Kien hemm ħafna żbalji bħala passes u dawn l-affarijiet. Nixtieq nara iktar Juventus iktar tikkonkludi u tkun iktar kattiva. Għala bħala bħala lok. Jekk ikun insaqsik plejer li spikka li għadek kemm semmejt li kien hemm ħafna żbalji bħala passi żugħeb, però dak il-plejer li spikka min hu għalik illum? Għall-iżbalji?
Le, spikka pożittiv issa. Eh, għarif, mela, bħala pożittività jien rajt il-del kien ħafna soldu fid-difiża, bħala persuna li ma tantx ħalatni kien mekkini u anke rabjol Kemm minnhom. Kienu daqsxejn mitlufin. Kienu mitlufin qed nifhem.
Bħala plejer li ovvjament nara li huwa ta' Juventus huwa Locatelli li qed jgħaqqad id-difiża mal mal-attakkant mal-attakk u llum il-ġurnata u llum skurja. Kien kien kien plejer tajjeb fil-ground ukoll. Kjesa mhux qed jilgħab postu, jiġifieri imma bħalissa għandna nuqqas ta' żewġ pjers importanti li huma Morata u Dybala li huma neqsi. Jiġifieri ma bħalissa nixtieq nara iktar kattiverja fit-tim, qed tifhem hemm ħafna żbalji x'inhi biex nikkonkludu għall-last qed tifhem hemm naħa żbalji. Jista' jkun li m'aħniex qegħdin inpoġġu l-istrikers tagħna f'pożizzjoni li jikkonkludu u ngħaqqad din il-mistoqsija ma' mistoqsija oħra dwar Keane. X'taħseb fuqu int illum? Ma tantx kellu servizz rajtu jien. Ifhem,
l-attakkant irid ikollu persuna li jitma', qed tifhem? Li aħna bħalissa ma tantx għandna, qed tifhem? Jiġifieri fl-andament ta' dis-sitwazzjoni rridu rridu naraw Kif noħolqu l-logħob bl-jam. Qed tifhem? Jiġifieri aħna rajna l-logħba ta' Chelsea, jiġifieri kellna l-Bernardeschi u l-Chiesa attakkanti, qed tifhem? U l-baħna. Qed tifhem? Illum ħareġ Chiesa attakkant, Bernardeschi kien lab fil-midfield jiġifieri f'postu. Bl-jam rridu nilagħbu għalissa. Eżatt.
Ħansiġu ħaġa l-aħħar mistoqsija. X'rata tagħti mhux illejla li ttin, l-istaġun s'issa?
Jiena naħseb le li five, ħamsa.
Raġuni għaliex? Għax naħseb bej it-tluq ta' Ronaldo għandhom nuqqas ta' ħalli ħalli teffet minn ta' minn ta' qed fuq il-plejers qed Bej hemm Kien hemm naqa' kif taqbad tgħid fid-diligenza minħabba l-pjez, hemm naqa' problemi finanzjarji ġifieri kollox jaffettwa.
Grazzi ħafna Tim, grazzi li ġej segwi l-logħba hawnhekk il-lejla, grazzi intom tal-li segwejtu. Grazzi. Grazzi.